Mr. Norman Hamilton. Mrs.
Melanie Kelly. Grazzi ħafna tal-li ġejt fuq kellimni. Ikona ta' Malta inti. Leggenda. Ma nibdawx mill-laqmijiet.
Imma veru, għax jina sa' kellimtek fit-tul u ħriġt minn għandek.
Imħawda. Mux imħawda, najt, najt Alla jbierek kemm kemm kellek, fil-fatt ħanitkellmu fuq ħafna affarijiet li semmejna, imma kellek ħajja fejn inti esperjenzajt the firsts, qed ngħidha bl-Ingliż, l-ewwel, kont l-ewwel persuna li għamilt ħafna affarijiet fil-media Maltija, hekk, ikkontribwixxejt ħafna. Però issa nitkellmu fuqhom. Però l-aħħar ħaġa li inti sirt huwa nannu.
Veru. The latest, il-latest tijak huwa nannu. Veru, veru, pero dan ir-rwol nidħol fih, ta' ma mux daqs kem titħol il-mara. Għax hija nanna u terġa' tgħix mill-ġdid u flimkien ma' Mamà u l-Papà ta' Luca, letteralment qed trabbi lil Luca. Tant ħin kuljum li tiddedika lil dan it-tifel, dan il-pupu sabiħ li t-tifla għandha. U inti?
Jiena hemm inkun ukoll, jiġifieri nipprova ndaħħqu wkoll, nipprova niċċajta miegħu, nipprova. Issa l-aħħar ħaġa li. qed tiffaxxinah hija li jpoġġi quddiem il-television, ma nħallux ħafna ta' għoxrin minuta għax għadu żgħir ħafna, u jsegwi l-Children's TV fuq stazzjonijiet differenti bil-mod il-mod. Qed tipprova trawmu jaqaw għall-media. Nipprova nżommu kwiet. Nipprova nżommu kwiet mingħajr ma jibki. Norman, jgħu mux ħansemmi kem għandek zmin tajjeb, imma jgħu għajdu biex tum 60. Għandek 81?
150, ma l-face lifting huwa tajjeb. Ġibni ta' 82. Pero għadek mur ix-xogħol. Iva. Għadek taħdem.
Iva. Iżom ruħek attiv. Kemm jista' jkun? U tgħidli li anki meta tmur l-uffiċċju, nies jieħdu pjaċir, il-ħaddiema jieħdu pjaċir jarawk. Kemm hu importanti! Le nħoss li huwa dmir u dover illi min imexxi u bħalissa aħna l-kumpanija tagħna qsamnieha fi tnejn, waħda tal-ivvjaġġar u l-oħra ta' cruises. U l-familja kollha qegħdin fiha in a way għaliex tifla żgħira, Qiegħda fit-tnejn, il-mara tieħu ħsieb it-travel u jiena nieħu ħsieb il-cruises, jiġifieri l-familja qegħda hemm. U ma nieħux pjaċir illi l-ħaddiema tagħna jkunu hemm u m'għandhomx point of reference illi tkun magħhom. Jiġifieri jew jien, jew t-tifla, jew Ġożett xi darbi oħra rridu jkunu preżenti hemmhekk magħhom. Ma imma
Ħafna, ħafna nies meta jaqbżu ċertu età qishom jgħidu hija issa m'inti, inti hija xi ħaġa importanti għalik. Ifhimni, Mary, jiena l-parir li nagħti lil kull min għandu l-età tiegħi u anke iżgħar mill-età tiegħi, kull min jasal f'dik l-età tal-pensjoni, kemm jista' jkun taqtgħux. Għaliex Ma jkollkomx fiex tgħaddu l-ħin li taħsbu. U fiex taħsbu fl-imgħoddi x'ġara, x'ma ġarax, xi xtaqt u x'għad tixtieq. Meta tasal dik l-età jekk m'għandekx hobby, jekk m'għandekx xogħol li tmur għalih u tpoġġi qalbek u moħħok fih dak ix-xogħol, imbagħad se tibda tmur lura. Dan huwa parir li jien nagħti kemm jista' jkun iżommu attivi speċjalment moħħkom. Moħħkom speċjalment. Jiena pereżempju kuljum insegwi l-quizzes The Chase fuq l-ITV tal-Ingilterra u How to Become a Millionaire. Mhux mhm. għax irid isir miljonarju, imma għaliex qed ħaddem moħħok. Iva. Li importantissima.
Ħafna, ħafna, words of wisdom. Dak huwa dak huwa l-parri li jiena nagħti li minn għandu ċerta ta'. Però naf li inti jataw, b'saħħtek, però fi żmien sentejn ilu meta għaddejna dik il-perjodu tal-COVID, għaddejt minn
Veru. Naqra
turbulence, ha. Mhux naqra, ħafna. Ħafna.
Turbulenza kbira.
Le. Kien hemm żmien, dak iż-żmien li konna kostretti li nibqgħu ġewwa, u anke meta stajna noħorġu għax imbagħad tibqa' tibża' aħjar nibqa' ftit toħorġ ġewwa. Mhm. Fil-fatt eh, dinna residenza ta' kizmien morna fejn qed noqogħdu issa biex ikun iżjed arja ta' baħar u affarijietek u d mhm. Però hekk, kont waqajb depressjoni kbira u kont nxtet putruna, inti ġejt id-dar, mhm. taf kif nqsuma, mhm. nxtet putruna qoddim il-television u kull ma nagħmel naqra u nara television matul il-ġurnata. Però int kellek trigger. Kellek trigger għax il-biznis tiegħek ġie affettwat. Il-biznis ġie affettwat tremendament, il-biznis, nirakkontalek, storja illi aħna meta nieħdu l-vapur, il-cruises, il-cruises jibdew minn April sa l-bidu ta' Novembru. U rridu nħallsu minn qabel, minn Ġunju tas-sena ta' qabel, kull xahar installment biex meta jibda l-cruise f'April, inti l-flus ta' dak ix-xhur kollha jkunu diġà għand il-parent company li qiegħda Geneva, l-Iżvizzera. Fhimtek. U l-Covid meta faqqa'? F'April. Aħna flusna ta' dik is-sena kienu kollha qegħdin l-Iżvizzera u tlabna biex kemm jista' jkun jagħtuhomna lura għax in-nies iridu jiġu lura, iridu jqattgħuna, iridu flushom lura u għandhom għandhom raġun. Għax ma kinux sejrin vaganza. Għandhom raġun. Eżgu.
Għandhom raġun. U kellna ammont tremend ta' flus hemmhekk u konna ngħidha bl-Ingliż on the brink of insolvency. Ħadd ma seta' jgħinha, ma ngħidx ħadd ma xtaq, ħadd, ħa ngħid ħadd ma seta' jgħinha. Sakemm ġiet persuna, ma nista' nsemmi lill-persuna, illi qaltli, Norman inti u Josette jimporta jekk nidħol jien fin-nofs ma' dil-kumpanija? Għadnilhom anzi, please, tkun issalva uomo tagħna. Within three days, tliet kwarti tal-flus kienu lura fil-bank tagħna u stajna nagħtu lin-nies il-kwart l-ieħor, thankfully, aċċettaw illi l-flus li kellhom jieħduhom sena jew sentejn wara cruise wara, plus ikollhom xi inċentivi bħal credit on board u ituhom il-fjuri, ituhom ix-xampanja u dal-affarijiet. U qagħdu għaliha. Però l-maġġoranza mill-inqas stajna nagħtuhom Dak id-depożitu li huma tana u li aħna konna tajna lil barra, ħaduhom lura. Għax ma tkunx taf u minn xiex ikun qed jgħaddi kulħadd għax dak iż-żmien meta konna covid hemm min kien qed jieħu l-paga xorta qiegħed id-dar, però hemm nies li kienu self-employed u nies bħalkom fejn il-maġġoranza tal-business tagħkom kien jiġi minn safar ovvjament dak intkom tispiċċaw f'sitwazzjoni fejn kellkom darkom mal-ħajt. U di kellha effett fuqek li għad li inti spiċċajt.
U hekk qabbilli dik id-dipressjoni u. Kemm domt? Domt għax imbagħad anke meta daħlet di persuna ġabet inha flus lura xorta qbajt speċtax għax il-port baqa' magħluq. Il-vapur xorta ma kienx qed jaħdem, mela jien ma stajtx immur u naqdi d-dover, id-dmir tiegħi, ix-xogħol li kien għalija passatemp, bħal ngħid hekk, għax nieħu pjaċir immur ix-xogħol u naħdem jien. Għadni sal-lum. Jiġifieri dan ma stajtx nagħmlu. Ma kienx hemm xejn x'naħdem fuq u ma kienx hemm kuntatt ma barra xejn. Malta kien magħluq u l-aktar li ħadna lina u dispjaċini kien illi l-ajruport fetaħ, il-port fetaħ pero biex jitilgħu Maltin fuq il-cruise ships ma fetaħx. Setgħu jiġu minn barra u jinżlu u jitħalltu man-nies fl-eskursjonijiet minn u fuq il-vapur. Imma l-Maltin ma setgħux, ma tħallewx, ħa ngħid il-kelma, ma tħallewx jitilgħu fuq il-vapur. Allura dak iż-żminijiet kien żmien għalija li and it lingered on anke meta però mbagħad bis-saħħa ta' ngħidha pubblikament bis-saħħa ta' Josette u li baqgħet temmen fija qalet li le ma nistax tiqp hekk, ma nistax narak hekk. Kellek operazzjoni wkoll f'saqajk. Kelli operazzjoni f'saqajja, thank God bis-saħħa ta' podiatrists u nies rġa' ġejt mhux ħażin, u bdejt nemmen fija nnifsi mill-ġdid, bdejt nemmen fil-ħajja mill-ġdid u għad There is life after depression. Eħe, u dik importanti ħafna x'inti għat li għax ħafna nies meta jkunu fi stat ta' depressjoni jaraw toqba sewda li ma tispiċċa qatt u ma tispiċċa qatt u tispiċċa qatt u inti għat li li kont tħares lejn il-familja u kont tgħidilhom Ħuduni, ħuduni xi mkien, m'għandkomx bżonni, ħuduni ġo home, biex tasal biex tgħid hekk, trid tkun far deep, hu.
Ħassejt qed ikun xkiel għall-familja. Li jien dejjem inkun hemm bilqiegħda static fuq putrula, jew nogħnos, jew nara t-television, ma jinteressani xejn. Xejn. Hemmhekk fejn daħlet is-saħħa ta' Josette illi, you know, illi qaltli x'nagħmel, nieħdok home. Hu mur waħdek. So, għadni hemmhekk, għadni d-dar u nispera li l-20 ħajja ġdida tiegħi għax kien hemm bouts ta' depression fil-modi, tkun waħda li twassal. U jien oġbuni ħafna l-klim li għattista li forsi kull minn qiegħed ibati minn depressjoni bħalissa hemm il-ħajja, mhix it-tmiem, mhix it-tmiem, għadt li wkoll li kellek kont meta tikol kienet your hand used to shake u kien kollu. Kien kollha minn hemm, għax il-moħħok.
Ih, dak huwa jdejja. Qabel kont nieħu l-furketta jew il-magħrfa.
Wow. It was, and it was all there.
Qabel ma morru għall-eruq tiegħek u l-affarijiet kollha li għamilt li li jiena faxxinajt ruħi meta kontet naqra u naf li għamilt ħafna affarijiet, però għat li ċertu stejjer li jiena kontx nafhom. Kont jew ma kontx? Ma kontx, ma eh.
kontx, erba tistejjer ma kontx nafhom li ħanajduhom ukoll. Mela, ħammorru lura. Tiririm? Rewind. Rewind. Ftit, ftit, ftit, ftit. Inti bdejt għal 16 sena kont eh, civilian officer tajjeb mal-RASF, SSC, SC, u spiċċajt fuq ir-radju.
Spiċċajt fuq stazzjon, nies tal-età tiegħek u anke ikbar minnek żgur ma jiftakruhx, dak iż-żmien kien hemm is-servizzi Ingliżi f'Malta u kellhom radju speċjalment għalihom, li kien l-ewwel radju li jxandar fuq l-FM. Issa ħafna Maltin, apparti l-kaxxa li tissejjaħ Rediffusion kienet, kellhom ukoll dawn ir-radios. li kellhom l-FM fuqhom. U allura kien hemm mhux biss l-Ingliżi s-servizzi jisimgħuh, imma wkoll il-Maltin li jisimgħu. Kien jismu British Forces Broadcasting Service, magħruf aħjar bħala BFBS, li kien kull fejn kien hemm l-Ingliżi bis-servizzi tagħhom stazzjonati, l-Ġermanja, wherever, kien hemm il-BFBS. U kien hemm manager hawnhekk jismu Peter Holwell. U jiena kont skrivan mal-RASC bħal ma għedt inti u għedt ħa napplika u applikajt biex nidħol mal-BFBS. Jiena ma kellix esperjenza għaliex Rediffusion qatt ma riedu jaċċettawni dak iż-żmien. Però meta kont il-kulleġġ kont dilettant kbir ta' ġurnali mużikali, Musical Express, Melody Maker, U kont fissat fuq radju, dak iż-żmien ukoll kelli radju, aħna konna boarders dak iż-żmien, San Alwiġi, konna norqdu hemm, ngħixu hemm u kollox. U dan radju kont dejjem inraqqdu miegħi. U dan l-istazzjon, Radio Luxembourg kien jismu, imma jxandar mill-Ingilterra. Radio Luxembourg kellu l-ewwel DJs tar-radju dak iż-żminijiet, qed nitkellem fuq il-bidu ta' tmiem snin ħamsin, bidu tas-snin sittin. Ta' kont nisma' d-DJs barra neda u mmudellajt l ruħi fuqhom. U applikajt. U mort għamluli voice test u ta' Pete qalli da' bl-Ingliż kien ixandar, tinsiex eh. Qalli ok, qalli tista' tibda qalli għandna programm ta' requests qalli nofsiegħa fis-sebgħa u nofs filgħaxija. Dak kien ixandar mis-sitta sa xi ħdax ta' billejl. U għedtlu ok, sota nidħol għalih. Wara xi sitt xhur qalli, qalli se ntik programm ieħor, qalli diski ġodda għax nirċevuhom kollha mill-djar tad-diski l-Ingilterra, jismu Heading for the Top. Kemm tiftakar kollox, Norman, bl-eżatt.
Nispera. Qed timpressjonani għax kollox bl-eżatt tiftakar, proset, kompli. U tru ċejtu, wara xi tliet xhur oħra ġie s-sajf u qalli, Umm. Għalli nies qed jieħdu pjaċir bik, ta. Għalli ħadek programm live ta' tliet sigħat jismu Beach Party. Wow.
Għadtlu, Ah, taħseb kapaċi? U żgur għalli għamlu. Meta bdejtu wara xi tliet tliet programmi, għalli, Will you come to my office? U mort, għadtlu, X'għamilt ħażin? Bl-Ingliż kollu, eh? Għalli, Taf x'għamilt ħażin int? Li applikajt u daħħaltek hawn jien. Għadtlu, Għaliex? Għaliex da stazzjon Ingliż. Għalli Ingliżi biss jistgħu jaħdmu hawn, għalli jiena mara tiegħi ħbiba ħafna tal-mamma tiegħek. Għalli qaltli li intom Maltin. Għatla, għatlu sew, għalissa ma nistax inkaċċik għax in-nies drawk. Eżil. So dak kien l-ewwel introduzzjoni ma' xandir tiegħi. Mbagħad l-Ingilterra kienu tifittxu dak iż-żmien fis-60s ehm, emigranti minn Malta biex imorru jaħdmu l-Ingilterra, Londra, u għażluni bħala civilian officer, mort hemm, u kien hemm programm jismu Għal Malta minn Londra, li kien joħroġ mid-Department of Information, Central Office of Information, u dak li kien jippreżentah il-Malti, Marat, marat serjament, u Malta House kellhom ikollhom indizju ta' min qiegħed hemm, x'jaf jagħmel u x'għamel, x'esperjenza, u ċempilli ċertu Mario Serraċiononglot li kien jaħdem Malta House dak iż-żmien, u qalli isma' qalli trid tmur qalli tagħmel audition Is-Centre of Sue Information għandhom programm jismu Għal Malta minn Londra, għalli darba fix-xahar, qed tintervista immigranti Maltin hawnhekk, iddoqq xi diski, manka Maltin. Għedtlu mmur u mort, u kien hemm waħda, tgħidli x'kemm niftakar, eħe niftakar, kien jisimha Ursula van Berlin. Kienet ta' oriġini Ġermaniża, kienet il-Programme Manager tas-Centre of Sue Information. Hu qaltli qed stop presenting għal Malta minn Londra, bil-Malti. Minn Londra imma. Minn Londra u kienu jibgħatu t-tape imbagħad Malta. Jiġifieri inti. U dħalt ir-rediffusion mit-tieqa. Eeh.
Qatt ma riduni mill-bieb.
Għax ma ridukx. Le.
Għidilna għalfejn ma ridukx. Għax riedu disc jockey wieħed biss. Ma nsemmux ismijiet. Li kien jismu?
Le.
Le.
Le mhux ħa nsemmu. Għax laqqas għadu magħna llum il-ġurnata. Okej. U Għax fani kienet dik l-istoria. Nsellim il-memorja tiegħu. Eh, inti mhux għad ġok, inti qed tajt le, inti eh, qed tajt meta eh. tajt rediffusion. Rediffusion kien imexxieħ. ċertu komanda Hamilton Hill. Għal dik qed ngħid. U meta tela gvern fl-1981, Le, 71 għandu jkun kien hawnhekk minix ċert, ok. Inti tiftakar ħafna.
Tela' gvern fil-71, aha, għax int għedt Rediffusion mbagħad 67. 71 ftaħna fis-73 mbagħad ir-radju ta' Malta li llum għadu hemm Radju Malta. U fis-75 iddeċidew jamalgamaw ir-Radju Malta mar-Rediffusion U jiena minn DJ tawni titulu ta' Head of Lights Entertainment and Sports, Radju u Televiżjoni, imxejt lejn Gwardamanġa u jien u dieħel rajt ħiereġ il-Commander Hamilton Hill li darba meta mort għall-interview fis-snin sittin kien qalli there's only place for one Hamilton here. Għedt mela jien ma rridifjux u m'għandix ċans. U rajtu ħiereġ, qalli hello Norman, għedtlu bye bye Commander, għedtlu there's only a place for one Hamilton here. Dik. Forse ta' xejn krudili imma. Rajtu hi Norman. You know, I mean. Imma he was asking for it, le? I think so.
Eh, eh, eh. I think so, pero ħan semmi għawek bissu kol. Li jena il-mentor tiegħi dejjem kien U jibqa' Joe Grima. Iva, għax fil-fatt għidilna l-istorja kont Londra inti. Joe Grima kien beda bħala newscaster fuq it-television u jiena sadattant kont Londra u kien jismagħni fuq il-BFBS ma kontx naf. U darba qiegħed hemm f'disco Londra qed indoqq u ġie xi ħadd mid-door mill-bieb qalli hawn dil-card qalli jafek. Tqgħod Joe Grima. U għedt ok, sibt il-ħadd ieħor għedtlu take over a bit, għedtlu l-oħra. Għedtlu hawn, Sur Grima. Qalli kif Sur Grima, Joe, qalli għandi proposta għalik. Għedtlu aha, qalli għadhom kemm laħquni head of programmes tar-raid tar-rediffusion. Għedtlu nifraħlek. Qalli le, qalli m'għandniex breakfast show live, qalli li għandna rekordjat. Qalli jiena nixtieq nintroduċi l-ewwel breakfast show bejn sitta u tmienja fuq Rediffusion u rrid lilek. Wow!
Għedtlu, qalli m'għandekx biex taħseb ta', qalli għax fl-eighth of January se nibdew, qalli llum it-twelfth of December, qalli sal-fifteenth trid tagħmel risposta. Jumejn wara, tletin wara.
Tletin wara.
U qalli u oħra, qalli li l-kuntratt huwa tliet xhur biss, eh. Qalli but I'm sure you'll make it u mbagħad issib tal-post. Jiġifieri jridek titlaq minn Londra, tmur hemmhekk, tipprova għal tliet xhur u mbagħad naraw. Però tant kien konfidenti. Però emmen fija, emmen fija. U fil-fatt meta fetaħ ir-radju ta' Malta, kien hu mbagħad sar chief executive tal-awtar tax-xandir, kellhom ir-radju ta' Malta f'idejhom, mort għall-audition, kif huwa xieraq, meta kellu l-da, U għażilni wkoll biex inkun il-leħen tar-radju ta' Malta.
Jien għalhekk għad meta. Imma għalhekk ngħidlek, Joe Grima huwa, kien, illum m'għadux magħna, il-mentor tiegħi.
Li fetaħlek il-bibien, li emmen fik, imma ra l-potenzjal fik. Dak ma nafx.
U jaf. Naħseb u jaf.
Emmen fija. U dan minn hemm tħalti Rediffusion, Radju ta' Malta, Televizjoni, bla bla bla.
Eħe, għax anki jien għandi l-persuna li li emmnet fija u tatni ċ-ċans, allura naf x'jiġifieri għax inti kull ma trid xi kultant dak il-persuna li jiftaħlek il-bieb u mbagħad tsta' għalik biex. You make it. But you make it mbagħad, inti, inti mbagħad. Però inti waqt li kont Londra ġifieri qabel ma ġejt Malta. L-ewwel darba jew t-tieni darba? Ma nafx. Meta kont tħall. Fis-60s jew fil-2013? Le, fil-60s, fil-60s, għax bat erġajt mort innemmek. Ma għalek anki fil-bidu tal-intervista tiegħi, għalek għat inti kont dejjem bniedem li għamil dejjem minn tal-ewwel, l-affarijiet tal-ewwel, għax bdejt l-ewwel live breakfast show f'Malta li ma kienx teżisti u inti il-kont il-persuna li Kont l-istrument.
Eħe. Kien ħaddieħor li ħoloq il-breakfast show, ma jien kont l-istrument. L-istrument, proset.
Kont kanta wkoll? Mm, dak qabel, late 50s. Eħe, qabel.
Dak kien żmien fej kantanti kienu jbidlu isimhom. Eħe. Per eżempju, kellna lil Victoria Briffa, kien hemm Birkirkara, issa sopran, vuċi ta' sopran, saret Vittoria Vitt. Mm. Josie Paċ, avukat, sar Ray Ritardo. Ok.
U Norman Hamilton. Kien?
Sar Clive Waters. Cool name, eh? Għalif Clive Waters?
Għalfejk. L-eroj tiegħi meta kont il-kulleġġ kien Clive of India. Min kien?
fl-istorja.
Niedem Ingliż illi għamil ħafna isem għalih nifsu meta l-Indja kienet kolonja tal-Ingilterra u studjajt l-istorja tiegħu. So Clive kien isem li oġobni. Waters Ta' tifel li kont tfajjel sitta, sbatax, kien hawn ċirklu Taljan ġie Malta jismu Circo dell'Acqua u kien hemm tfajla ta' Circo dell'Acqua, kienet family run iċ-ċirklu, kien jisimha Gabriella dell'Acqua. Kollox tiftakar. Kollox. Kull isem. Wow. Kienet Gabriella dell'Acqua. U ta' tifel kelli grazzja magħha din Gabriele Delacqua. Naqra crush hu.
So meta ġej biex nagħżel stage name għad Clive Dell'Acqua Waters. Okay. Clive Waters. U dak iż-żmien iltqajt ma' Albano.
Bqajna ħbieb sal-lum. Albano U jien għandna proġett, nispera li jirnexxi, illi jekk jirnexxi dal-proġett flimkien ma' żewġ kantanti oħra Taljani, il-qligħ minn dan il-proġett se jmur għal NGO partikolari Maltija li tagħmel ħafna ġid ma' nies illi jkunu ma jifilħux. Ħa ngħid daqshekk biss għax hija ħolma li nixtieq li titwettaq It needs a lot of cooperation minn ħafna nies. Jekk titwettaq tkun ħaġa li nkun kburi li rnexxieli nagħmilha. Jalla, msomma, jiena naf lilek u naf li ħa tagħmel minn kollox biex jirnexxielek. Ma tiddependix minni biss. Mhux hekk, naf, naf.
Tiddependi minn ħafna affarijiet, però jiena ċerta li sehmek inti tkun tajtha 100 percent biex tirnexxi. Because Mel, mhijiex faċli li tmur fuq nies u stablimenti u teatri u whatever Taylor Swift tagħmel di għal dik il-għaqda partikolari. Tagħtini l-venue b'xejn. Eżatt. Tmur fuq l-orkestra tgħidilhom isma' ser agħmel di, tistgħu tiġu ddoqqu b'xejn? Kantanti bħal li semmejt qabel Albano lesti li jagħmluha b'xejn. Minn hemm ma bad trid il-kooperazzjoni minn hawn. Kulħadd. So, nistennew.
Nistennew.
Mbagħad wara l-live breakfast li kont tagħmel, ma nistgħux ngħidu kollox għax ovvjament inti għamilt ħafna affarijiet. Meta kont l-appartament tiegħek it-tifla ħarset lejja u qalt li jiena kull fejn krimur kienu jgħiduli kemm kont nistudja bil-leħen tal-papa tiegħek. Għax inti kont fuq il-radio.
Il-radio li mbagħad sar wireless Eh, appuntu.
U eżatt li kulħadd jista' jieħdu kullimkien. Kont kont ftaħt ir-radju ir-radju Malta eh, fit-8 ta' Jannar 1973 u kelli żewġ programmi kuljum mill-10 sa nofsinhar u mill-4 sa 6. L-4 sa 6 kien iswa antenna u hemmhekk kienu jistudjaw waqt li qed indoq mhux biex jisimgħu l-leħen tiegħi biex jisimgħu d-diski. Id-diski, Imma wejja, ma leħnek għandu dik ċertu

Ukoll kont naqra l-aħbariet. Umm.
Dak kien tvm? Dak iż-żmien kien hemm TV għandu jkun. Umm, qed nitkellmu fuq 1967 sa 1970, qed nerġa' niftakar. L-announcers tat-television hemmhekk kellhom id-duty announcer li tintroduċi programm wara l-ieħor, continuity announcers. U dawn kienu kollha nisa. Kienu jkunu l-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa, Ħamis u l-Ġimgħa. Però, is-Sibt u l-Ħadd konna nirrilivjawhom, Cesar Rigo u jien. Darba hu, continuity announcer, u darba jien. U dak iż-żmien ma kienx hemm il-kamra tal-aħbarijiet li kienet per se għaliha u jaqra n-newscaster, le, dak iż-żmien il-continuity announcer irid jaqra l-aħbarijiet u għalhekk kont naqra l-aħbarijiet. Il-Mummy tiegħek kienet announcer ukoll. Mami tiegħi fin-1948, aha, kienet announcer ma' Rediffusion, meta kien fl-ewwel snin Rediffusion u kien ixandar dak iż-żmien minn fejn hemm il-Conference Centre il-Belt illum.
Qatt imma hekk meta tħares lura tgħid, u inti qisek bdejt fir-radju, qatt Taħseb li influwenzatek b'xi mod jew m'hemmx m'hemmx. Niftakar ta' tifel żgħir li kont dak iż-żmien li kont immur magħha meta kkull xogħol ir-rediffusion ġieli ma nafx forsi fil-garigori ta' moħħi kienx hemm dik il-xewqa li li ma nafx ma nafx hemm minni. Għax interessanti għax kont qed naħseb fuqha bdejt ngħid tgħid kumbinazzjoni Jew hemm qisu konnessjoni, il-fatt li kont tara lil mamà announcer u forsi rabbitlek xi ċertu passjoni jew volja biex. Melanie, Jista' jkun, però ma niftakar sinċerament. Jista' jkun. Jista' jkun li għal matek fil-garigori ta' moħħi kien hemm dik ix-xow għax imkien il-jum bat faċċat, però sinċerament, onestament, ma nafx.
Però l-aħbarijiet, taqra l-aħbarijiet, ma kien ħaġa li Norman kien kuntent hundred percent jagħmel. Inti xtaqt. Le, le, le, le, mhux mhux l-aħbarijiet biss, u anke mbagħad kienu tawni programm li jismu Team Beat fuq it-television tad-diski u dan, ma again following a script u dal-affarijiet kollha u ma kontx komdu. Ma kontx komdu għaliex jiena dejjem ħdimt mingħajr script. Tiegħi kien kollox ad lib. Radio, televiżjoni, kollox. Ma kelli scripts. U li rrid nimxi fuq xi ħadd, xi ħaġa li kitibha ħaddieħor, ma kontx komdu. U darba, again niftakar fil-1983, kienu qaluli, superjuri tiegħi, ix-xandir, Isma' għandna bżonn nagħmlu programm, Għedtilhom jekk se nagħmlu programm, u jien irrid nagħmlu, irid ikun programm li nkun kunfidenti bih. U dak iż-żmien fuq ir-radio kelli programm jismu Sibtijiet Sajfin li kien jkun mis-satejn sa xi s-sitta, is-sebgħa. Magazine programm, mużika, intervisti u dak. U għedtilhom jien biex nagħmlu rrid nagħmel programm li jkun fih sports, kollox live, ħlief snippets ta' programmi minn barra biex iserraħ il-preżentaturi. U tfaċċa sitt ħtif flimkien fil-1983 sa 1987, mill-siegħa ta' waranofsinhar sat-tmienja ta' filgħaxija, u b'hekk infetaħ id-daytime television ta' Malta. U int kont l-ewwel persuna li ftaħt id-daytime television hawn Malta. Id-dnub jien għamiltu, Għafruni.
kull kura tas saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. Le, le, le, għalhekk bdejt ngħid fil-bidu tal-intervista kien ħafna affarijiet li jisek għamilt għall-ewwel darba. U miħaj, miħaj, tfaċċaw nies li kienu tar-radju u tfaċċaw television. Kelli Father Hilary Taliaferro joħsib l-sports. Kelli lil Albert Zammit, DJ kien jagħmel it-top ten fil-programm. Kelli Charles Saliba, DJ ieħor li tfaċċa wkoll fuq it-television, Reat Soppardi, tfaċċa mekk ukoll. Nitzakker li kelli Monica Tard li kienet tagħmel ir-rokna sponserjata minn ditta tal-cocktails. Tifhemni? Ġifieri kien imżowwaq il-programm bi ftit minn kollox. Imbagħad kellna sensiela Amerikana ta' nofs seklu jisimha Webster. Niftakru. Tiftakru? U mbagħad kellna Big League Soccer li qabel ma kienx ikun hawn Malta Big League Soccer, il-futbol Ingliż, u konna nitfgħuh ukoll waqt sibtijiet flimkien. Allura kien programm li jiġbor Il-gosti ta' kulħadd, kompetizzjonijiet, naturigali, sbieħ konna bit-telefon. Ta' l-ewwel, kollox ta' l-ewwel imma kien. Xi ftit jew wisq iva. Sorry. Le, le. Dallas u Dynasty, għax dik storja, storja interessanti. Ija, mela, mela. Għax jina mela, mela. kbirt dara Dallas u Dynasty mal-mami. Mela, mela, mela. Ma xtaqx nitħu politika, mel imma. U le, imma jina xtaqt najt li inti kont u koll l-ewwel persuna li irnexxilek u koll timmanuvra b'mod li irnexxilek iġib dalles u dajles tiegħek Malta. Jina għat li mħabba ċirkostanzi kif kienu dak iż-żmien, eh, irrit insaħħaħ, għax kont dak minn kien head of programs television, mhm. mbagħad jien. Mhm. Għat irrit insaħħaħ it-televiżjoni. U l-Maltin x'qed jaraw? Mhux qed jaraw il-Malti, qed jaraw ħafna t-Taljan. U x'inhu jispikka t-Taljan? Dallas u Dinasty jew Dynasty jew hekk xi trid issejjaħlu. U meta tlabt kemm jiswew daw, ġew jiswew xi t'elfejn, tlett elef dollar ta' kull episodju, ta' kull siegħa. Għal dak iż-żmien. Ma nistgħux nonfqu dan. U mort il-festival tal-television ġo Cannes darba, intqajt ma' oħrajn li kienu xtaqu jġibu d-dara Sudanist ma setgħux, u mort ngħid lid-distributuri, ftakar l-Orimax, l-oħrajn ma nafx min kienu, u għadnilhom aħna nixtiequ d-dara Sudanisti, qalu ma għaliex? Għaliex irridu nagħmlu ħafna tapes u l-ispejjeż biex nibgħatuhom bl-ajru, l-ispejjeż da. Għedtilhom, ma nafx kif ġietni frażi, għedtilhom, nistgħu noħolqu bicycle? U dawn qaluli, bicycle x'jiġifieri? Għedtilhom, ara, hemm Ġibiltà, hemm aħna, hemm Ċipru, hemm Zimbabwe, hemm South Africa, hemm dawn, hemm xi għoxrin b'kollox. Mela, oħolqu tape wieħed, episodju wieħed kull ġimgħa fuq tape, ibagħtuh lilna l-ewwel biex jien nilħaq niġi qabel it-Taljani. Għalhekk għatilhom jien l-ewwel. Ħalli tħalli eżgur, eżgur. Turi li l-ewwel. Jien nibatu Ġibiltà, Ġibiltà tibatu Ċipru, Ċipru jibatuha. Ha! Ha! qaluli. Għatilhom so how much would that cost me? Qaluli we can let it go at $100 each. Mela, minn 2000 tal $100. Wow.
Ħadni għal stazzjoni kollha ħadu u bekk daħlu dara suddajn istimalta. Idea brillanti kolli ngħid, eh? Jiena tkeċċejt. Ma somma dik storja. Għalġib dara su din isti Malta u passoltu bijin Norman ħamet imma bdejċ bħajt imur ix-xogħol. U dara su din isti baqgħu. Baqgħu, hemmhekk.
U kienu suċċess kbir. U kienu suċċess kbir. Żgur. Għatli wkoll li darba ħadt riskju u xandart għall-ewwel eh, darba wkoll. L-istess żminijiet kien l-FA Cup Final.
Dik iż-żmien qatt ma kienet xandar live, ma kienx hemm satelliti, però tal-Sky qabel ma bventaw Sky li ħafna stazzjonijiet madwar id-dinja kollha fuq dik il-platform Sky, fuq il-saqaf ta' Rediffusion House kienu waħlu satellite dish qabel ma bdew ta' jiġifieri l-Sky bħala esperiment biex jaraw din is-satellite dish jistgħux jibdew jittrasmettu xi programmi illi Television Malta seta' jibda juri. Però aħna konna mmorru naraw kif inhu għadha l-programmi, ħafna drabi jinqatgħu, ħafna drabi jiffriżja l-iscreen u Meta jien għedt, Se nieħu riskju u biex inġib ir-reklami, u ġibthom, il-lil Xandru, l-FA Cup Final. Le! l-inġiniera, Le! Le! Xi tbel, le! Dak jinqata'! Se taqgħu għaċ-ċajt! Għedtilhom jien ir-riskju se nieħdu. Mhux nitkeċċa nista'? Se nieħdu. Diġà tkeċċejt.
U ħadtu, u l-FA Cup Final ixxandret mingħajr hiccups.

Mbagħad aħna l-iktar li sirna nafuk fuq bla aġenda fejn għamilt Kważi għoxrin sena. 20 sena.
U mbagħad daħlet Ġożett. Mbagħad daħlet, le, Ġożett kienet mill-bidu fuq bla aġenda, sibtih flimkien daħlet wara l-ewwel sena. Iva. Fil-ewwel sena kellha famuż famuż il-famuż filmat tal-helikopter, is-signature tune. Umbagħad daħlet mit-tieni sena mill-82 sa mill-84 sal-87 biex nippreżentaw flimkien. U bla aġenda, Ġużett għalija preżentatriċi in her own merits u jiena għattilha ġew jesra bla aġenda nixtieq illi Darba fix-xahar, l-aħħar wieħed, tagħmlu int u jkunu kollha nisa. Niftakru. Ikun il-programm tiegħek.
Niftakru.
U l-ewwel għamlitu u rnexxiet ukoll. Niftakru. Dak kien bla aġenda li beda meta fetaħet television il-one u baqa' għaddej sa 2013. Sa Ġunju ta' 2013. U mbagħad inti kellek tħalli kollox warajk għax bdiet it-tieni fażi tiegħek. Mbagħad ġiet ħajja oħra.
Ġiet ħajja oħra u ferġajt mort Londra t-tieni darba. Li ma kontx nistenniha f'elf sena.
Sirt ambaxxatur. Sirt ambaxxatur. Ħaj, ħaj, insomma, fil-fatt l-ambaxxatur u mbagħad ikont il-ħaj commissioner għall-Ingilterra u koll.
Tajjeb najdu, mer mux kif għalix, tamma il-daw kolla li kienu jiffurmaw il-Commonwealth mhm. li għaw taħt il-reġina, 56 pajis, Dawk l-ambaxxaturi tagħhom jissejħu High Commissioners. Iva. Il-pajjiżi l-oħra huma Ambassadors. Għalhekk, dik hija d-differenza. Jiġifieri High Commissioner u Ambassador Huwa l-istess l-istess ħaġa, ħaġa. però jekk inti fl-Amerika, You are an ambaxxatur ambassador?
għax għax exactly, għax Jekk m'intix inti- fil-Commonwealth. Jekk inti fil-Kanada jew l-Awstralja qiegħed fil-Commonwealth ikun High Allura High Commissioner.
Commissioner. U inti koll High Commissioner. Għal Malta. Slash Ambaxxatur.
U fl-istess ħin Ambaxxatur għar-Repubblika tal-Irlanda. Ukoll. Ukoll. Kif għexthom dak iż-żmien naf li ltqajt mar-Reġina. U dik kienet darba fix-xahar żgur. Tara mar-Reġina darba fix-xahar u hija tul kafè magħha. Irrakkuntajtli li eh, ġejt mistiden il-Windsor għal-weekend u għat li vera storja ħelwa. Meta konna, meta konna Sel Noqgħod attent għax ħafna affarijiet ma tistax tgħidhom li kienu uffiċjali, ma dawn nista' ngħidhom. Meta konna se nagħmlu ċ-ċog hemm Malta mhm. fil-15, mhm. stidnuni li li u l-ġazet biex immorru nagħmlu weekend Windsor Castle. Ah, Weekend break. Eh, Duke of Edinburgh, ha? Eh? Weekend break. Weekend break.
Il-Windsor Castle, u hija. Kisma tmur, tmur bl-overnight bag u tħalliha f'kamra fis-swit li jkunu taw, u meta tmur lura ssib illi kollox imdendel fil-gwarda robba, kollox jihdu ssib għandek il-butler personali. U konna għaxar koppji Kien hemm Dame Judy Smith, kien hemm Carney, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Ingilterra, kien hemm l-Archbishop of Canterbury, kien hemm ħafna personalitajiet kbira. L-Ambaxxatur Amerikan, ħabib tiegħi ħafna. Dik l-istorja li għadtli.
Matthew Barzun, very nice man, u mara tiegħu, mara tiegħu kienet The Heiress tal-Jack Daniels tal-Whisky. Wow. Mara tal-Ambaxxatur Amerikan. Wow. Aha, u meta ġejna biex inpoġġu għal ċena. Però Ġożett ma setax tiġi. Le, Ġożett it-tifla ehm, marret l-isptar, għadu għal-isptar kienu, żgħira, u she could make, she had to choose, u tilfita, tilfita. Imma insomma. Noħda bi kbira kieku jien. Tilfita.
Imma ehm, ma waqt l-ikla, Ibn Alla kien hemm Johnson Baird, Tony Johnson Baird. Dak kien ammiral irtirat u kien il-Master of the Household ta' Buckingham Palace u ta' Windsor Castle. X'inhu Master of the Household? Il-titolu jiġi waħdu, imexxi kollox li jaqa' fil-Palazz Windsor u Buckingham Palace. U darba konna mistednin High Commissioners flimkien u kien fuq il-mejda magħna da Tony. U Josette qallha where you from in Malta? Qaltlu Sanglia. I lived there for eight years, qallha. Għal daqsxejn l-affarijiet. U jien għaltlu how? Qalli għax missieri qalli kien ukoll ammiral u kien imexxi Saint Angelo, għax dak iż-żmien, qabel ma sar Fort Saint Angelo u Fort Saint Elmo u Fort Saint Michael, kien fi żmien l-Ingliżi jseħħ HMS Saint Angelo and he was the admiral of HMS Saint Angelo. Qal li, Jiena kont tifel ta' tmien snin u sakemm kelli mistax, erbatax-il sena kont ngħix s'Anglia f'dawk il-barracks tal-fizzjali. Qal li, Jiġifieri kklikkja mal-ewwel ma' Josette u mbagħad saraf l-istorja tiegħi u sirna ħbieb ħafna. Qal li, qal li, Isma', jekk qatt ikollok xi ħaġa għall-maestà tagħha, toqgħodx tgħaddi u tibgħathom hawn. Sib lili għax jien nara breakfast, lunch u dinner waħedna u ngħaddihielha u tkun żgur li rċivitha hi. Għall-Pella, is-segretarji jiħduha u jirrisponduk huma. U qbajna sal-lum nikkorrespondu ma' Tony, bqajna ħbieb. Anyway, ħa morru fuq Windsor. Windsor! Hemm il-protokoll ta' Windsor. Jien imlalla kien Tony, qalli isma' qalli ma ħmux toħu għalik għax int l-ewwel darba. Qalli hu hawn, qalli hawn protokoll. Jiena kont reġina hawn, hawnhekk kien hemm daw l-għoxrin ruħ, l-għaxar koppji, dsatax għax Ġużett ma ġiex, imdawrin mal-mejda. Mejda daqs ma nafx xiex, jiġifieri. Id-doppju bħala bħala mhux tul bħala wisa' Wisa'? ta' fejn jien u int qegħdin bilqiegħda. Wow. Id-Duka ta' Edinburgh kien fuq in-naħa l-oħra faċċata tagħna. Fejn ir-Reġina kien hemm on her left jien, on her right Wow. Matthew Barson, l-Amerikan. The biggest and the smallest embassies illi tista' tgħid High Commissioner u ambaxxati li hemm. ġewwa Londra. Wow!
Tifhem?
U qalt li qalli Tony qal issa qgħod attent, qalli għaliex lilek, qalli waqt l-ewwel platt, ir-Reġina se tinjorak kompletament. Int ma teżistix. Qalli anzi bilqiegħda ddurlek hekk u tkellem lil Matthew. Qalli l-diskors huwa dejjem ma' Matthew. Qalli mat-tieni platt dara lejn Matthew and you're in the picture. Qalli hu tkellem lilek. Qalli meta niġu għall-ħelu u l-kumplament imbagħad free for all you can cross talk Regina in to Matthew. Dak kien il-protocol li jien ma kont, jien sinċerament kieku nara dar għalejja tul l-ewwel platt kollu x'għamilt jien? Ħażin.
Anyway, thank God li ġabbarni u għallimni. Sejrin norqdu, stiednet lil kulħadd għal night cap u qalet I want everyone to taste

Go Zhou! Go Zhou! Għalti yes, your president send them to me. Għalti Mary Louise Coleiro eh. Preca. Għalti she sent me six bottles of eh, dawa. Limoncello.
Wow, faxxinanti li aħna r-reġina ovvjament dejjem inħarsu leja bħala reġina tal-Ingilterra u inti kellek dawn dialogi tagħha magħha. Tara l-umanità ta' dil-mara illi kulħadd jara serja u veru serja. Imma she likes a joke ukoll. Kuruna fuq rasha, s-sebt b'dejha u f'idejha. Bisette. Illi ma tkun relaxed, ikollha żewġ tiklieb warajha l-corgis kif konna Windsor Castle, tagħmel jiġu taħtha u tikkrambilja l-biscuits u tihom iċ-cheese hemmhekk, don't snap, ok, that's for everyone, u hemmhekk tgħid ma' dil-mara u bla ma trid dak il-ħin issir tħobbha bħala bħala mara. Bħala persuna.
Bħala nanna.
You know?
Jiena ma nistax nifhem kif diġà għadda l-ħin. Ngħid wisq. Le, nħu pjaċir nisimak, nħu pjaċir nisimak titkellem. Norman, Bucket list, ejja, xi xi xi tajt jiena x'irrid nagħmel iktar, x'għandek 'il quddiem? Għal xiex taspira, apparti li din l-NGO li kellimtna fuqha li tixtieq tgħin ħafna nies biha. Dik hija ħolma, ilha tgħaddi l-ħolma, Ma bħalissa rrid niddedika biex nara kif nista' nwassalha fil-port, ħa ngħidu hekk. Verament m'għandix ta' bucket list. Żewġ affarijiet jien dejjem għedt f'ħajti. Meta kont ġuvni, għax jien għandi t-tija oħt il-mami li hija soru ta' Madre Teresa, illum għandu 107 età. Wow. God bless her. Meta kont ġuvni kont dejjem ngħid, meta nara l-50, tajda qalbi I'll give it all up u nitlaq il-missjoni. U nagħmel daqsxejn xogħol volontarju hemmhekk. Mbagħad tqajt ma' Ġożett, il-ħajja nbidlet kompletament. Dik kienet l-ewwel waħda l-ewwel bucket list li kelli u ma għamiltiex. Il-bucket list l-oħra hija li kieku għadni ġuvni, li m'għadnix, issa nannu, bħal m'għedt int, kont imur fuq world cruise ta' sitt xhur. Kieku.
Għadek bil Le, wejja. Il-mara ma tiġix, I mean. Le. Issa Luka.
Luka, Luka, Luka, mux tuħduħ maħkom. Luka rajt emmek.
Mux iġibuħ maħkom. Ta' dik le ta' le, le. So, otherwise bucket list mandi, sinċerament. I mean, Għext ħajja, nirringrazzja 'l Alla. Għadek tgħix ħajja. Li għadni hawn u l-ġurnata hija mislufa. Kien hemm u nerġa' nirrepeti qatt taqtgħu qalbkom għaliex darba kien hemm raġel li jien inżommu hemm fuq, a very wise man, li meta kelli problema dak iż-żmien fix-xandir għal diversi raġunijiet, U għedtlu, Jien ma nafx se nagħmel ta' qalli ibni kien qalli dak inhar, ibni. Qalli inti qiegħed f'kamra magħluqa. Qalli dil-kamra qed tiċkien, qed tiċkien, qed tagħlqek hemm ġeww, se tgħaffġek, qalli l-bieb imbarrat, it-twieqi imbarrati. Ma tistax toħroġ. Int qtajt qalbek, spiċċajt, spiċċajt. Ftakar ibni, hemm il-ventilatur. U jien dejjem, dejjem, dejjem hekk ħdimt. U dejjem Dejjem sibt irnexxielek. il-ventilatur.
Għandi għabtit inċabċablek. Ma Inċabċablek. dak u parir ieħor li nagħti li min jaħseb illi ħajtu spiċċat, li hu disprat, li hu m'għandu xejn għal xiex jgħix aktar, le. Ftakar f'dak il-ventilatur u jista' jsarbalek ħajtek.
Proset, grazzi ħafna Norman. Melanie, ħadt pjaċir ħafna jien, ħafna, ħafna. M'iniex faċli niftaħ hekk ta' ma' kulħadd imma miegħek ħassejtni komda ħafna. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi tal-opportunità. Jiena għalik għandi Token żgħir ħafna tajjeb grazzi lil Touch Beach Perfumery għandi The Icon by Antonio Banderas għax jien fil-bidu x'għadtlek? Icon. Għadtlek inti Icon. Tajjeb hawn ġibtlek perfume b'Icon. Tajjeb li da meta tarah ħa tiftakar fija. Tajjeb niftakar fik u ma jqpax laqam Icon. Isir Icon, mela I'm an Icon. Thank you. Xinajlek Norman, grazzi, grazzi, grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. Thank you so much. Grazzi, grazzi. Thank you. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi lil Garrick Hair Stylist bil-prodotti Cotril, lil Lipsi u l-Morgan għal ħwejġ tiegħi lil Intercomp għall iPad u lil Luxona Salset. Grazzi. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Minizo.